ndzi te them chest computing and cctv installation go vule hosi
loko henhla ka nhloko ni bakubuluka ngati ivi penda semende le henhla se ni konga swibakele ni xilanda ni xi ba ti-face timbirhi lava va sungula ku hangalaka va tsutsuma se ni khoma xona ni ya fasitereni ba fasitereni ku maphorisa va swi twala

Va ka Maluleke ku suka etikweni ra ka Mudabula eMachele va hi yisela emahlweni tiepisodi ta vona ta vutomi bya le jele va hi hlamusela leswi va nga hlangana na swona jele. Namuntlha hi ti kwala estudio live hi karhele ku endlela nhoveni hi mhaka ku loko ku va na rintshwa miri a hi fanele hi nga tsutsumi hi ala hi yime kwalaya. Se va ri amukelani vayingiseri. E ni khensa ku amukeliwa na n'wina va vayingiseri kumbe vabukheli vawachi ni ni- i ntsako lowukulukumba ka mina ku va ni na n'wina eka siku ra namuntlha ni ri karhi ni amukeliwa la ka xitudiyo xa joani ku ri ntsako eka mina naswona ku owneriwa lokukulukumba ngopfu se na khensa hi ku angarhela okay se va rhange se nghenelela mm, laha a mi fiki kona ku ri a mi faneke mi tlhelela ka trial ra vumbirhi um a court um mi le ku endleni ka album byelani vanhu hi album ya n'wina leyi nga kuteni ku ku humelela yini hi yona va kota ku swi tiva because vanhu vo tala va tshamaka hi laha tsimi ta hi laha tsimi ta ta ta ta dikapa kasi tinsimu ta dikapa ke kasi se va byeleni hi n'wexe Inkomu ku nikiwa chance yaleyo ya vunavetisi it's an advertisement so na tsaka ku va ni nikiwa chance yo tani swa kala ni le ku endleni ka album ni yi endla kwala Tokoto studio tanihiloko mi swi tiva leswaku leyo sungula yi huma kwala Tokoto studio na tin'wanyani leti ti nga vuya ti landzela hi le ndzhaku timbirhi endzhaku ka yona so na ha ya mahlweni hi endla E-e migingiriko leyinene ya ya vuyimbeleri ni rhandza ku va ni khensa ngopfungopfu ka Sibara hi vona lava ni pfunaka na tsaka swinene ku va va va hoxe xandla eka vutomi bya mina loko mi namuntlha mi za mi kota ku ni vona laha bodleleni i mhaka ya vona hi le ku endleni ka album leyintshwa ya ya Gumba Fire Volume Two kumbe ya ya tinsimu ta le jele ya vumbirhi laha vanhu vo tala va nga kombela swinene leswaku va yi lava yi vuya nakambe so Sibara hi minkarhi yaleyo a va ri busy na ku va va va kha va endla ku humelela ka hinkwaswo leswi namuntlha hi swi vonaka hikuva va kuma eka ti-YouTube va kuma ka ka music va ha continue va ya mahlweni na switori swa vona swa ha ya mahlweni a va ri busy hi ku endla sweswo so ni rhandza ku va ni khensa loko va kume chance kumbe va ri free va tlhela va nga ni rivali va ku Sibali tanani haleni hambileswi mi nga ha mali mina ni ta mi pfuna va ni pfunile ni le ku endleni ka album leyi yi nga na khume ra ra tinsimu tinsimu leti Ti vulavulaka na vana lavantshwa leswaku va nga ngheni jele, va nga naveli swilo swa le jele, ti kombisa leswaku loko mi kha mi hanya laha misaveni ku na ku va u hlangana na swo fana na sweswiya swa ku xiyimo xi ku yisa jele u fanele u swi tiva ku u expect yini that's why hi hlangana na na na Joan kumbe Sibara hi tshama hansi hi kota ku mi tsundzuxa hi leti na letiya so album vhiki leri taku yi ta va yi ri um na mi tshembise leswaku yi ta va yi humile um hinkwenu mi ta yi kuma um lomu mi nga ta va mi ri kona hi ta endla ku um vukorhokeri bya masiku lama byi mi fikelela lomu mi nga kona hi ku hambanahambana ka tindhawu
Alright, hi khensini tatana Dikapa va lava va mi byela hi ta album ya vona leyi nga kuteni ya volume 2 loko va za va ku va mi tshembisa ku vhiki leri taku yi ta va yi ri kona swi komba ku album yi ready se ko xota ku yi kota ku ta ka n'wina um se sweswo a ku ri switiviso loko a ku ri nkosini a ku ta va ku ri vamhani lava va le mapotwini va kha va mi byela ku mi ta mi ya dya njhani se va ri loko mi tlhelela ka ka trial ra vu two what happened um ni fike ni nghena a va ni twangi hi ku nghena ka mina va ku o remind mm. mkhegulu a nge se hola wa ha ri xibedhlele a nge a nge koti ku ta ku tengeni a nge koti ku nghena la a ta ku tengeni so va ni reminder hi tin'hweti timbirhi to tiya three weeks liya a ni a ni ku yikulukumba a yi ri yitsongo va ku two months ene hi svari ku va ku nga ri na bail kwalano um eh, Loko ku nga se za u sungula ku endla endla hinkwaswo swa swa case a va ku nyiki bail a ntsena loko ku ri ku u ri na na muyimeri wa nawu okay e muyimeri wa xinawu that's why loko hi kuma ti-case leti hi va ku hi fane u va na loyara va endlela ku loyara hi ya nga ta kota ku pfuna leswaku u va na bail ya so. Laya loko u nghena u ri mbuyangwana ku fana na mina i u ta kuma bail hi siku leri vona va nga ta va nga ta vula ku a namuntlha u ya tengela bail so laya loko u fika u kha u ti fanela na mina vo ku reminder na ku ku vutisa kumbe yini yini hinkwaswo a va zi va ri na mhaka na wena u reminder same time u vo tlhe man reminder u yi na le bokisini ni nga se nghena va ku hayi ba Maluleke mukhegula a nge se hola. Va to tlhela va ta vuya hi March. Va ni va ni ba hi tin'hweti timbirhi and so lucky a va ni yise ka vo ti three kwalaho ku ri early March. Eh, eh, early April, na early April. Yeah. So A ni tshame ni ni ni fike ni tshama two months mara a na ha tlhelelangi xitandani ku remind-iwa ka mina laha hi na hi huma loko hi hi fika hi nghenisiwa a tiseleni hi nghenisiwa tiseleni hi tiva ku ha mundzuku nampundzu xi ta yi ta hi teka tilo hi tilo yi hi yisa a exitandani a hi twa va ku ve swi cincile i ku yiwa Thohoyandou. wa thohandowu ku na jele thohandowu va ku matachi yi kona jele n'wana leyi matachi yi hala sibasa ya a vondwe
a hi famba ku "Ah, se kusuhana hi ka- ku- kusuhana ekaya kasi ya maxangwini loko hi fika i vaheza lavaya a va tolovele ku tshama hi xivhenda va ri voxe mm. and loko hi fika va tirhisi nawu wa jele wo hangalasa mm. ya van'wani va halon'wana va halon'wana va halon'wana hi hambana hinkwenu hina hi nga ta hi draft ya one mi kha mi ta mi kha mi tibulela ku hayi se hi ya hi ya ku tshameni kahle um ni tlhe ni tonganyana na lediya i i dyi nga dyi nga ni xavela loko hi ya xitandani eh. a dya ha lava ku ni dyi xavela ni se ni dyi komba ku dyele na hi tiva ni ku ha ntombi zamanyana loko hi ya se ti ku swa endleka hi hambana hi tisele ni ku ha ni ta meka xoko hi nga hambani ni ta mi zamanyana se a ni kume visiti loko hikuva a va tiva ku nyakutengeni eh. a va tiva khomi swipenapenanyana na swakudyanyana ku tiva walo swaku loko mi ya renkeni eh, mi kota ku xava ta famba a ri na ximalanyana ka ti ximalani lexi a xi ta vhe xi nghena ndzeni ka yindlu ivi hi fika hi xava xava kwala hi nga xava kona se hi ya fika le hi fika hi fika laya ka phachisi liya hi nghena se le ku hambani na le Mm. hambi wo fika mi nghena i- reception mi ya mi ya tsarisa ku fana na leyi Mm. hayi leyi loko mi nghena ku na tindhawu tikulu ku nga a ku na nyangwa laha loko mi nghena hi nyangwa lowu mi fanele mi ya nghena hi nyangwa lowu nga lela hinkwako i tiphachisi mi famba mi landza maphorisa va nga yima laha ku na xindlwana xi nga makiwanyana hi swizinganinyana laha Mm. loko mi fika ko va ya mi byela ku hluvula ku hluvula mpahla hikwenu Mm. ya mi hluvula mpahla mi sa mi nga mbalangi Mm, total yi hluvuletela poso vikiteri va kun'wana na un'wana a gadi mpahla ya yena a kha ya ka phorisa leriya loko fika la ka phorisa leriya u veka mpahla ya wena minengeni ya rona mm. ivi wena u sungula ku ya henhla u ya hansi u leswaku u va u kombisa nyana xikombiso u va u yime so a mi nge he vonaki u fane u ya henhla na hansi henhla hansi henhla hansi henhla hansi ivi ni xo loko ku ri ku ma ha ngheni ka frem um ni themba ku ni ka ha ri kwalaha ni tshama kona ya ni themba ku ka ha ri kwalaha ni tshama kona hi kona um so loko hi pompa hi pompa hi pompa laha va va ku languti hala ndhaku ku a ku wi nchumu na o ku nga ta wu tumbeti swilo ee

or fika hi folo hi folo hi folo se hi tekiwa swigavagavagava ivi sungula ku ku vutiseriwa mavito um lava va nga va va nga va va marito mavito ma vona ma sungulaka hi a ku ya fika ka j a va yimeli hala lava van'wanyani mi mi nga suka ka j ku ya ka z mi ta sala mi tshami kwalano a ivi himpela

switekithana swi nga tsariwa mavito ma hina na tinambara tintshwa eh. eh, tinambara leti a hi ti tivi wo byela u fanele u yi kirema nambara yaleyo hi wena mm.
eh, swi fana na leswi va ku ti-exam number xikolweni u swi tiva ku hi wena nambara yaleyo a kirema kirema tinambara tetiyani ivi hi ya fola layini loko u nyikiwa phepha u ya fola layini nyikiwa phepha ya ku folenga layini nyikiwa phepha ya ku folenga layini na phepha ra yini reriya ra Oh, ra xinambara. i pasi ra le jele okay lexiya i pasi ra le jele xi tsalo n- i- i- nambara liya na mavito ma wena ma helele na nandzu lowu nga wu endla na siku leri u nga ta nghena hi rona ekhoto swi va swi tsariwe laha swi helelile yeah so teka xiphephani lexiya a xi ri swa blue loko hi fika teka swiphephana swi ya foletet line foletet line se loko va ta va ku wena famba hala wena famba hala wena Va mi famba hala. vakatisela. a-a Mm. section Okay. ku na section a na b a a trial Mm. eh loko hi fika laha hi- hi- hi separate la nga ndzhaka wena i hala Mm. La- leswo loko mo bayiza wena na munghana wa wena mi landzelelani swi vula ku mi hambanini hi ti-section okay ende a ku na loyi a nga mi tsundzuxa a hi nga ri awe a hi swi tivi ku fana hi ku jampa munhu Eh, ku va na munhu la eh, xitalo ko va na laki loko hi kuma un'wanyani loyi u nga n'wi tolovela u yina hi halaya Mm. mara hi ku famba ka minkarhi se ni tshemba ku va sale va swi tiva lava nga sala la hi ku loko se ni tlheleleni hi rin'wana ra malembe ni ni hi ya swi bisa swo ni tlhela ni va byela ni ku swi endlisiwa leswi Yeah. leswi mi nga ta swi vona le hi leswi ivi Yeah. mpela va swi kumisa swona ya hi four live hi nghena section nghena section fika kuma mhani nyana un'wanyani wo nyuhela e wo ram wo rhayini wo ramova or rhayini swin'wana hmm. sweswo mara ku ri ku ri mhani mara ku ri ra xivongo xa yena ku ri ra ranyala ya ra banana a yi nghena kwalani va hi xeweta mhani lavayi bula na wona se va ku um mi tsani switekitani haleni ivi hi va nyikete maphepha lama hina hi ndetele hi ya nghena le ku na xindhawani nyana rivala nyana ri nga sala loko miako yimbirhi yi be tilayini so yi langutana leyi khumbi hala yi khumbi na xinyangwani nyana se loko ni langutana so swi vula ku la rivaleni ri le xikarhi hi ro hi yo ground ya n'wina la mi fanele ku jikajika kona mi huwela kona mi mi orha ko dyambu a ku na kun'wana mi ya kona mi jikajika kwalaha thuma ndzile ni nga ni ko yona ni ta jikajika laya mm. na ku humanyana kusuka la um for fifty meters ni ya khixini ni ya phaka ni tlhela ni vuya laha mm. e hi se hi vheta hi nghena havi mhani loyi a sa kha endla swa swa endlaka i e, vanhu ta ka karhi a ta A fika a hlayetela ku, Swimanimani, swimanimani, swimanimani, nghenani ka leyi. Swimanimani, swimanimani, swimanimani, nghenani laha. Tekani maphepha lama a mi a nyika wun'we mi ta phakana. N'we a nga mi hlaya, a n'wi nyika minani mi phakana swiphepha ni swona mi vhe mi nghena seleni. Mi nghena seleni. Tisele letiya ti nga laha i four. Okay. I cell one, two, three na four. Ka ka section A. Eya. Ya ivi hi nghena, mina ni yisiwe ka cell three. loko hi laha mi nge a number three hi yona number three. a ni tshama na magindza ntsena ya se va ri a yeni breakini hi ta tlhe vuya hi yisa nongonoko wa hina mahlweni vanhu vo tala va gungula ve ri ni mi nyika nkarhi wutsongo se sweswi hi ya ka episode yin'we yi ta va yi ri na 30 minutes ni xoko a ku na la nga ta gungula hi 30 minutes hayi nkombo inkomo

okay hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi kombela mi subscribe channel ya hina yi nyanya ku kula na hi ti-subscribers because sweswi yi yo kula ntsena hi minongonoko ya xiyimo xa le henhla se va ri loko se mi fika a number three ku humelelini loko hi nghena laha number three a ni nge se ti-experience ti tisele letiya to to leha Ku fana na liya a ku ri ro sungula ni vona muako wo leha ku hindza na tlilasi. Etlilasini ko ni tiva ku laha hi nga ta hi ku kulu ngopfungopfu loko hi ya holweni u kuma ku ndhawu liya yi hindza na le holweni kwalaya holweni ni ku tiva ku exikolweni yi hindza na lahaya. loko ni nghena ni pfuka ni kuma ku fole swibedwana hala na hala yeah eku tleliwa kahle swibedwanini a ni nge se swi vona a no sungula ku swi vona okay swibedwana leswa swo swo swo fana na swe le swibedhlele swa minkarhi liya a ni ma swibedhlele masiku lamo ku na leswa swo antswisiwa swo eh. petsekapetseka swin'wana leswiya swo thwi

hi yena sal rap se swa sal rap a ni swi tivaku ni swi vonile yeah a xitandani a tomboni e a tomboni swi tiringana ku ri yona sal rap eh se na swi taku na sal rap mara swa mbedwa a mo na leswo sungula ku fola sungula. fola na leswi ve fanele wa nyikiwa mbedwa nyikiwa i i- i cb colgate yini a ni nga swi ti- tiva ku swi fanele swi kumele handle se laha fo ya kambe yisa lowa wa sal rep a fika a tsalatsala mavito ma hina mbaye mbaye swi loko ta tithishu swisibi
ti-colgate eh, na ti hinkwaswo swi ya na ti-toothbrush swa kona mm. phaka phakiwa mara swi ta swi huma ka mhani lava va nga tshama le handle a va hi nyikangi va nyika loyi a hi nyika mhani lava ya rhamani mani e eh.
eh. se va nyika loyi a hi nyika hi hi hi phakana phakana kwalaho hi phakana phakana la nga swa la nga xa kahle hi yimela next step mm. a ah, mina ndi languta kahle ndi ni gugula ndi ku haloyi leyi ndzi nga ku phaza nga hi phazamisa ndi hayi ni veka ka bed wo sungula number one mm. enyangweni ate hi la ni lava kona halaya ku ni ta va ni ri kule na lama ya mi ta mi ri kule na matetema eh, mina laha ni tshama kona ni bedo hetelela la mahlweni laha ku na t v ya ene ni rhandza t v ngopfu ni ku ni ta va ni rivele swi leswi le tumbuni leswo tumbuni na ku ti i distance yo ya henhla ya ah, ivi hi pela ni vheni ya mibedo na mina ni fika ni pakapaka ni ya ni ya teka i malakani mambirhi lerin'wana ve ro ndlalela lerin'wana ro finingela mm. hi wise mikumba leyo tlhava lele ya le tomboni na le police station a ah, ivi ivi hi tshama laha ha tshami na siku ta decide ta leswaku hi hinkwenu ngoma ya ku fika ku tana na haleni ka mibedwa wa bala va ta fika va tshame te laha henhla ka mbedo wa mina laha Yeah. se a wu ri wa mina ni neke wona Yeah. ya ivi hi tshama hi sungula ku byeriwa mithetho Eh, la seleni um ku pfukiwa nampundzu hi four ku sungula ku tliliniwa un'wana na un'wana u tlilina hansi ka Ka mbedo ka wa mbedo wa yena a teka thyaka ri veka aphachisini va ta hindza va ri teka la ku tlilina va ri yisa le ivi u u ndlalela mbedo wa wena

u nga ndlalelwangi u nga hadzelwangi wehe n'winyi wa mubedo wa vuya laha u hadzela u kha u kumanyana donki pele ya a swi nga ri kona le ni humaka a ni sungula ku swi experience laha vhena mubedo wa ku ri hava le e se ni swi vona ku ya laha se hi nga ku hi le jele ku ta va kahle laha ya um ku tlula le a ni vuli ku a jele ku kahle ni vula ku ta va kahle ku tlela ka le tongoni e la ta tlela mbedweni swo titimetiwa hi ribye hansi swi helini na mati ya yo titimela mathona kusuka le henhla ka ribye swi helini la ka munhu ta tirhela kahle two months leri a nge ri ta ri by reverse ya kasi a ku na reverse ya laha ta vuya madyi lama nga laha vanhu i mabatiti Mm. oh ti vuye ngopfu ku pela ka dyambu se a ku phakaniwini vafana lava ni nga ta na vona lavatsongo Mm. ko pona hina a hi ri four hina vakulukumbanyana Mm. hi tshikiwe hi tshikiwini hi nyikiwa mphedo wa hina lavaya hlikani hikwalo vo kha va yisiwa hala na hala a va nga ri ku ku kombiweni ka ka tindhawu na mithetho na yini mm. a va ri ku kumeni ka mindyangu laha loko se dyambu ri pela se va na vanuna laha ndzeni ka se same day a hi nuna la nga ku gangisa ni ye a hi nuna la nga ku gangisa i nuna la nga ku navela ku lexi xa mina hi lexiya xa mina hi lexiya mm. a hi langalangwini se mina a ni lehini ma swi vona na n'wina ni sweswi a na rhambi ra mina mm. a swi tekiwa ku ni nga ni ri na wama 25 26 eh. mara hi xibakele a ni lehini mm. eya ni swi tiva ku ya hi xibakele ni lehini hi ku ni ze ni swi ni swi vona vona kun'wanyana kwala handle ku ya xa pfuka ya so loko ni tshame laha na swi na swi vona vona leswi nga ku endlangiwani se va hoxi hi loko va ta va ta teka mfana loyi mi ri na yena la nga la henhla ka mina la se va lava ku tsala ku zendzela a va zangi va n'wi byela nchumu mufana loyi ene a ni tshami na yena ku loko a ni kusuka loko hi ni nyikiwe mibedo i tshami laha nhlikani hinkwawo se wa teliwa ya wena wa ku vitana i cell rep se ya ku xaka cell rep loko xaka cell rep cell rep ri ya we wa mina wena xiko swa Cell rep na yo i bandit. A hi phorisa. Hayi.
Okay.
i mukhomiwa na yena Eh. Hi nge- hi nge vuli ku mabaditi ku va va nge se khomiwa hi- Mm. ku ya le xibaditini Eh. mara i i- ye kwalaha i tele Swi fana na class rep.
Eh. Ku nga n'wana wa xikolo na yena. Eh. Eh. swa va we wa mina wena ende i langhe xona swi vula ku i be hansi ka lava van'wana kumbexani i langhe lexi a nga ha tiphakangi van'wanyana se i fane a lwela xi xa yena lexi mm. se ni fane ta dowuya ku leti a da yin'wana ni byela ku mina ni wa yena se ni ku se we pfumeleni no ku ha ni pfumelanga se ni ku loko a nga pfumelanga nge wa wena mm. hi ta lwa mina wena loko a ta la hi ta mi byela ku we ndisa ya mina we kusuka namuntlha u ndisa ya mina wa swi ta ku e loko xana ivi ya mi hisa luyani A yi ku voniwa TV ku voniwa TV vo ma ten ni loko se mara before va tima layiti se a ta ku heyi he mkon'wana ni ku ni ku nyanga wo mtanga ma then ndhundhu wo hamba naye nga ha nge so ha ro tendelana ndhundhu lo do n'wi jiya se ni ku hayi ndi murhathu wanga mani ndi khwini va jiye nne a ku hayi he mkon'wana ene leswo. Swa antswa va teka n'wina. Mi swi vula hi sayiti ra nyimpi or nangu mo va ku swi laveni? Ni vula hi sayiti ra nyimpi hikuva ni nangu wo ku loyi ri nga na mina ni nga n'wi ba loyi. Ni ku, E, ni khwini va jiyeni ne mhani. Hoyu ndi murathu wanga, ndi nga si do tendela uri a tambule jele mhani ndi hone. Ha, mfana luya a ku, Hayi, hi ta vuya, hi ta bula. A thi hi do vala jele. mm. loko a jele u vhala kale ma o oh, se naye u gwajisa loko a vula sweswo e se loko a jele u vhala kale nga masiari ma nga three o'clock zwino khoḓo eḓela zwino no ḓo u vhala kha jele mm. a ive pela mfalwa va jika tlhela le va fika vulavula no va munghana wa yena kasi va xikiminyana xi tele van'wani va kwala kusuhana ni va tele mm. a ni kuma se va ku tlakuka na le ta ta swifuva nyana Ta tinhlampfana. swilebvani nyana e sa ti ta se mistake ya vona va te va khome ma- eh, material yo lwa hi wona ni nga ku tiwipone hi lava nga hi switlhavatlhavana lava nga vona kona e Mm. se loko ni languta ni gwina swi vona ku swisokana leswi nga khomiwa swi na nchumu swi nga ciki nyana ndini Mm. Swiluva swi vula ku swi lava ku ba mina leswi a ni zangi ni va nyika chance vona na ha vulavula ni byela ku ya ni to tonga ni na bonyongo ti ya ni kho ni kho ni kho ḓo funa ni lwa fhano dzheleni ndi khou nyaga u lwa dzheneni ndi khou nyaga u lwa dzhele he ndi khou nyaga u lwa dzheleni ni kona u lwa dzheleni sa na na gwadzhisiwa sweswo ni vhe ni vutla xi xithavathavani xisakani i xisakani lexi ya ku ri swisakani swa swa swikhigelo swikhigelo swa vona swi tala okay loko ni xi vutla ni kuma ku xi na tibetiri ndzeni vheni ku ya loyi a nga ku vulavuleni ba nhloko ni ku henhla ka nhloko ni ba ku buluka ngati yi yi penda semende le henhla luwa wa wa wa serepa hi hi ku hi yena n'winyi wa nandzu ni vheni ku kwala ka ti hlaya laha hi tibetiri tete ba e tibetiri ti laha ni tindinga yi sakani ni ba hi laha loko ni ba mfana eh, a wela eka mbedo wa lowu nga hala leyi ka layini ya le xikarhi mm. loko ni ba wela ka mbedo lowu nga hala ivi mfana la nga hala a ni bala la ka kolo ku katsa na nhloko na nhamu hi xo fana lexi mhe ni nga ba ni nga baliwa hi xona hi xithavathavani kulowu ee loko ni tlhetlha ni ku languta ni ku ene eh, kuma ku xitsongo lexi no ri cukumeta tigate ra hasi se ni konga swibakele ni xi landza ni xi ba ti-face timbirhi lava va sungula ku hangalaka va tsutsuma se ni khoma xona ni ya fasitereni ba fasitereni ku maphorisa va swi twa handle ba fasitereni nhloko hlomula
helero am- se a mo kandza ximusi ku tof ya tof lowu ni hundzula ka ni languta ndzhaku ni kuma ku va tumberini vanghana va xona ya ivi ni xi tlakulela henhla ni xi banele hansi ni xi kandziya nhloko loko ni xi kandziya nhloko ni kuma ku maphorisa se va fikile va ku yini yini- yini

Hey, makiya ma yi jimmy state amana makiya la yi comment kwalani sivana hi fikisa swa swa amakoka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha hi kombela leswaku mi hi landzelelana nkarhi lowu taka ku mi ta kota ku twa ku yisa mahlweni i episode eh, six leyi nga ta ta eh, eh, sweswiwani hi kombela mi subscribe channel yi kota ku kula inkomu

se no ya ni foni ku he bava xibamu xi vekeliwa laha u vu duvula swa ku dula ivi ni khoma taxi ya yena hi le tlhelo ni korha mm. ni yi khoma hi le tlhelo ni tlakula sayiti hala yi tlakuka mavhilwa mambirhi mahlweni ni le ndhawu se ni yi phusha hi laha ni yi phusha ni yi phusha yi wela ndzeni ka goji yale godlo left right left right i va ku i yivi ni bala